Iki günden bäri hyzyrdysy ýeten toý dabarasy bu gün agşam ara ýaz ýagşy deýin birneme kiparlady. Ýöne toý sowlansoňam, oň hyzyrdysy ýetik boldy. Myhman ugratmakmy, gap-gaçlary ýygnamakmy, iş-daşlaryny timarlamakmy, Garaz, bu öýüň aýal-erkeginiň, oglan-uşagynyň güýmenjesi özleri bilendi. Olar şo güýmenjeleri bilen hem gijäň bir wagtyna bardylar. Öýde hiç bir işe, hiç bir güýmenjä goşulman oturan biri, o-da

ýat işikden ätläp, özüne bütinleý ýat bu täze dünýä özüni bagş etmeli gelin bu wagt dünýädäki iň bir oňat, iň bir eziz zatlary barada pikir edýärdi. Bu wagt kalbyny gaplap alan mährem-mähriban dünýäň iň bir süýji-lezzetli oý-pikirleri ony özüne çekipdi. Ýüreginiň özboluşly tolgundyryjy, az-kem howsalaly urgulary bolsa gelniň kalbynda birneme galagoplyk döretse-de, ony gowulyga ýormaga çalyşýardy. Gelin az wagtlygam bolsa, töwereginiň çolarandygyny duýdy. Ol kürtesiniň bir synyny özüne çekdi-de, otagyň içine göz aýlady. Otagda hiç kimiň ýokdugyna anyk göz ýetireninden soň, çagdynyň iç ýüzüne ýörite diken jübüsinden özüne ömürlik ýanýoldaş edip saýlan ýigidiniň suratyny emaý bilen çykardy, suratyň ýüzünde barmaklaryny ýöretdi. Özbaşyna ýuwaşja pyşyrdady.
Ýüz ýüregiň aýnasy diýlen çyn bolsa, oň ýüz gözä nurana. Ýüregem päk bolsun ahyryn-ä Hudaýym.
Biriniň geläýmeginden howatyr edýän ýaly, ol suraty ýene ýerine saldy. Çagdynyň daşyndanam şo suraty ýene bir ýola sypap goýberdi. Soňam arasy bölünen pikiriniň yzyny dowam etdirdi.
Waý-eý, neti kalalar. Ikimizi bir gezek duşurmadylar. Nämemiş, yrmyna ýagşy dämiş. Ýekeje gezek ýüz keşbini, boý-syratyny görsemem, Men görgüli oňjaga. Şonam etmediler-de. Özleri-ä bir özdiýelli tekepbir adamlar ýaly. Guşak çözdürmänem şu wagta çenli saklan bolup. Nämemiş, Gözden dilden çekinýämişler. Hä? Guşagy bir çözüp bilermikäm? Çigin-çigin edip daňlan şapyrdyk masgara dämese ýagşydyr. Aý, görübermeli borsa.
Daşardaky gowruň artmagy gelniň pikirleriniň arasyny duýdansyz ýoldy. Aýal-erkekleň sesleriniň barha golaýlap gelşinden ol özi üçin iň bir dabaraly, iň bir tolgundyryjy pursadyň gelendigine göz ýetirdi. Ýüreginiň gürs-gürs edip çalt-çaltdan urmagyna garamazdan, Göz ýetirişi ýalam, özüni şo pursada taýynlamaga durdy. Biraz ykjamlandy, egin-eşiklerine timar berişdirdi. Ak gök geýdirme, arpa-çörek iýdirme, agyzla gap Depdirme, toýnukla, depdirme, Durak gelniň ýanynda. Gelniň garaşy ýalam boldy. Barmak bukup sanaýmaly sanlyja adamlaryň arasynda ak-gök geýdirme edildi. Guşak çözürilip, ädik çykaryldy. Yrym-yrym, ýom-ýom edibem, öýlenýän ýigidem çözülen guşagy eline alyp, adamlar kowalan bolup, olary öýden çykardy. Soňam, hawa, soňam gödeklik bilen gelniň başyndaky kürtäni aýryp, beýläk oklap goýberdi. Guşak çözdirme dabarasyndan göwni suw çimedik gelin oň bu gödek hereketine garşylyk görkezjegem bolup durmady. Elindäki elýaglygy bilen ýüzüni ýapdy-da, çekinibräk oturyberdi.
Başlanyş-a gödegräk boldy welin, soňy bir düzüw bolsun-da, Hudaýjan! Selbi şeý diýip-de, üç-dört aýlykdy. Goňşusy Begenjiň Suraý atly jorasyna öýlenendäki guşak çözdüriş dabarasyny göz öňüne getirip ýatlady.
Göwnüme bolmasa, bu günki guşak çözdüriş birhili sowuk salarak bolaýan ýaly bolup dur. Suraýyň kabili bolman, gyz-gelinlerdir ýigitleň degişme-gülüşmesi guşak çözme dabarasynyň şowhunyny belende göteripdi. Suraý görgüli Begenjiň ýoldaşlarynyň uç tapylmaz ýaly döwen şapyrdygynyň seçeklerini çözjek bolup, baý gara dere batypdy. Hernä ýigitleň garşylyk görkezenine bakman. Çigilen ýaglygy kynlyk bilen çözüpdik. Ädik çykardylanda dagy, Begenç aýagynyň penjesini gaýşardyp, baý Suraýa güzap baryny beripdi. Jaý doly mähelläni degişip, gaýyş bilen uran bolup çykarmagyň hem dabarasy ýetip uzaga çekipdi. Men şonda şoň ýaly şowhun-şagalaňly dabarany arzuw edipdim. Öz ýanymdan, Meňem toýum şuň ýaly bolsun diýip, süýji-süýji arzuw kölüne çümüpdim.
Selbi, Beýdip oturma-da, al nahar iý-de! Murta çykan bir sese öňem gagşyldap boýa batan Selbi ziňk edip gitdi. Bar öýkenini tabagy öňüne çekip, petir çörek bilen aýagallygyny symyşlap oturan Allak agzyndaky lukmany ýuwdaryna howlugyp gürledi.
Gulagyň kermaý. Saňa diýýänok, Alyda! Beýle tagam nahary ömrüňde iýip görenem dälsiň sen. Öýlenmegiň hezilliginaý. Diňe bagry öýken bilen makýarlar.
Allak, agzy çöreklikä gurlajak bolandanmy ýa-da bedenewslik edip köpräk tymyşlandanmy nämemi hykgyllap başlady. Ol şo bolup oturyşyna barmaklaryny şapbyldadyp, ýalaşdyryp, käsedäki çaýy hopurdadyp içdi.
Aý, öňki gezegem şeýdip düwlüp başagaý bolupdyň. Meňki boljak däl-ow. Näme?
Bir zat diýdiňmi?
Artygrak gürlänini aňan Allak derrew gepiniň äheňini üýtgetdi. Aý,
agdygrak iýipdirin diýýän. Doýanymam bilmändirin. Hany, Utanmada bärräk süýş şu. Duzdanly bolmak külli günämiş. Süýş bärik. Gelin
çalaja başyny ýaýkady-da, ýuwaşja seslendi.
Iýesim gelenok. Allak welin, aýogdaşyny gurup ykjam oturyp, täzeden naharyň başyna geçdi. Aýak allygyny symyşlady. Okurydaky galanja bagyr öýkenem agzyna dykdy-da, Selbiň ýüzüne çiňerildi.
Selbi, men saňa näçe garaşan bilýäň? Hü? Ýadyňa düşýärmi? O, geçen ýyl, gurbanlykda, o biziň ilerimizde kiňňillige gelende aşyk bolşum-da men. Eger çyn, ynanaý ho, sen ynanaý.
Gelin içini güldürdi. Waý,
muň bolup oturyşyny. Aşyk bolsaň bolupsyň-da.
Senem şonda meň ýüregimi özüň bilen alyp gidipdiň. Selbiň ýene içi güldi. Näme gürläp dur gyzy? Samsyjak diýse. Selbem,
näme ýeke men gürläp otyryn-aý? Bir senem bir zat gürle-de-ow! Gelin Weli elýaglygy bilen ýüzüni tutup, sarsman otyrdy. Ýigit oň elini ýüzünden aýyrdy. Gelin Eliniň aýrylanyna garşylyk görkezmese-de, ýüzüni hasam aşak saldy.
Selbem, seň şol owadanlygyň-da, hany, ýüzüň bir galdyr. Seň garaja gözleňňe seredip, mährim bir ganraýyn-la. Selbi parahatlyk bilen ýüzüni galdyrdy. Allak aralykda duran saçakdaky gap-gaçlary unudyp, agzyny şapbyldadyp, Selbiň alkymyna dykylyp bardy.
Hany, gözüňem aç-da, Selbim! Gelin gorka-gorka gabagyny emaý bilen galdyrdy. Galdyryşyna-da Ýolbars gürrüň tez maral ýaly atylyp yza serpildi.
Waý! Sen kim? Ýigidiň aýby açylyp barýan dek birhili ýüz üýtgedi.
O näme diýdigiň ol, Selbim? Men, men-ä? O nähili, men seň Selbiň bolýamyşym? Gelin bütin göwresi bilen galpyldap ugrady. Gözleri duýdansyz ýaşa doldy. Nirede oturanynam, nähili oturanynam ýadyndan çykardy. Göýä diýersiň, günäsiz ýerden ýaňagyna şarpyk çalnan çaga ýaly yza-yza süýşüp barşyna ýeçbildiginden samrýardy. Hudaý jan!
Alla jan-eý! Waý, eje jan! Alla jan, bagtym ýatandyr-la! Waý, waý, waý!
Ýigit bolup tersine bir oturşyna gymyldaman, Tiňkesini gelne dikip, esli oturdy. Oň ýüzüniň tagaşyksyz keşbinde bolsa, boljak iş bolansoň, seň beýdip elejirän bolup oturmaň näme-aý diýen many bardy.
Selbi, hany köşeş. Bir köşeşsene, düşünişeliň. Selbi ýene-de şo soragyny gaýtalady. Sen kim?
Sen kim, sen kim diýip halys etdiň-le. Kim bolamda saňa näme? Men men bolaryn-da. Men seň ömürlik ýan. Gelin oň sözüni soňlamagyna-da garaşmady. Göz ýaşa boýlan ýüzüni ýokary göterdi-de, elini ysgynsyz kelemenletdi. Ýok.
Ýok, beýdiýme. Men seňki däl. Saňa diýýän, men seňki däl.
Selbi demi-demine ýetmän, endiräk oturyşyna birden nämedir bir zat ýadyna düşen ýaly biraz dikeldi. Çabdynyň içgi jübüsini sermedi. O ýerdenem sandyraýan barmaklarynyň arasy bilen şo daşyndan guwanyp ýören suratyny çykartdy-da, ýigidiň öňünde goýdy. Goýubam, suratdaky ýigidiň ýazzy maňlaýyny süýem barmagyn ysgynsyz basdy. Hany, bu nirede?
Omy? Ol-a aşyr. Goşun gullugynda. Onsoňam, Selbi, indi oň saňa näme geregi bar? O meň inim-ä. Gelin
mundan artyk çydamady. Näçe saklanjak bolsa-da bolmady. Ahyry, aňyrdan dyňzap gelen gözýaşynyň böwedini bialaç ýazdyryp goýberdi. Waý ejejan eý.
Selbi aglaýardy. Gabat garşysynda gitginli owradyna haýbat berip oturan ýigit bolsa, göýä diýersiň gökden düşen ýaly bolup, Han sen aglap bir keýpden çyk diýýän terzde gelne ýagşydan-ýamandan söz gatman, oňa seredip otyrdy. Ahyry Selbi aglamasyny goýdy. Özem çürt gezek birden goýdy. Dikeldi. Ýüz-gözüni süpürişdirip, üst-başyny timarlady. Bir gapdalynda düýrlenip ýatan kürtesinem irijiläp, başyny atdy. Siz maňa ejemi çagyryp beriň.
Allak bu oslagsyz haýyşa birhili boldy. Bolýa diýjeginem bilmedi, ýok diýjeginem. Bu wagt saňa ejeň nämä geregi bar? Gelniň sesi ýene ysgynsyz çykdy. Çagyryp beriň. Gelniň her bir hereketini sypdyrman synlap oturan ýigit syçrap ýerinden turdy. Atylybam gapa bardy. Gapyň iki ganatyny bolsa zarp bilen iki ýana serpip goýberdi. Daş işikde Mihneň niçik bolarka diýip, iki eli bilen öz ýakasyny egşitläp oturan ejesine gözi düşendenem aljyraňňy seslendi. Eje!
Bar gelniňe eýelik et. Ýogsa oň niýeti gowy däl. Wah, oglum, näme, oňuşmadyňyzmy?
Ol-a ejem çagyryň diýip ýer ýumruklap otyr. Baryňda özüňiz düşünşiň. Men-ä gitdim. Wah, dursana, han dur, oglum, oglum, sen nirä?
Enäň soňky soragy jogapsyz galdy. Oglundan jogap bolmansoň ol içerik girdi. Seresaplyk bilen oň egnine elini goýdy. Wah,
ejeň näme etjekdiň, gyzym? Näme ýumşuň bolsa, bize aýdaýsaň bolmaýamy?
Kürteli gelin başyny ýaýkady. Gaýynene has-da gysmyljyrady. Wah, jan gyzym, il-günden çykyp, bir etmesiz işe edendiris welin, biziň günämizi geçersiň-dä, balam. Onsoňam, Onsoňam ony, dogrusy, erbet niýet bilen-ä etmedik. Seň ejeňlik näme işiň bardy, balam? Selbi
eşdiler-eşdilmez seslendi.
Göresim gelýär. Balam, biderek zatlar üçin ejeň ýüregini çişirmek nämä gerek? Gyzym, ýaş başyňyz bar, özara düşünişibem bolar-a. Ýok, bolmaz. Siziň üçin biderek zat bolýan bolsa,

Şonuň bilen gepem gutardy, gürrüňem. Ýerli-ýerden hereket başlandy. Tizden-tizem ýola düşüldi. Ara salym berilmänem gidenler dolanyp geldiler. Gelin otaga ilki girenler Mirem, Selbiň ejesi boldy. Aldyrany bar ýaly aňyrdan alakjap gelýän ene otaga girenden gelşine sojap, gyzyny bagryna basdy. Wah, wah, wah, waý jan uzym, eýgilikmidir hernä? Ýüregimi ýardyň-la, näme boldy balam? Aýtsana çaltrak! Waý eje jan!
Ejesiniň gujagyna dolan Selbiň Ýaňy köşeşen ýüregi ýaňadan lowlap galdy. Aňyrdan dyňzap gelen ahmyrly gözýaş saklanjak bolsa-da, saklatdyrmady. Ol böwedi ýarylan sil ýaly zenan kalbynyň eýmenç sesi bilen garyşyp aşaklygyna şaglap gaýtdy. Naçar ene neýlesin? Duýdansyz ýerden Weh! diýlen ýaly, garaşman oturan halyna ilki çakylyk çybarylmagy, soňra gyssanmaç alnyp gaýdylmagy, ynha indem ýeke gyzynyň beýdip gözýaşa gark bolup oturmagy naçar enäň zähresini ýarara getirdi. Şu-şu wagtam hiç bir zada akyl ýetirip bilmän oturyşyna, kütelşen gözlerini töweregindäki oturanlara aýlap, gyzyna ýalbardy.
Wah, jan gyzym, saňa näme bolýar? Ejeň ýüregini ýarýaň sen. Näme bolan bolsa düşündir ahbetin. Gyzynyň welin bu wagt düşündirmäge ýagdaýy ýokdy. Erkine goýberilen ahmyr hyjuwy gyzyň erkinem öz eline alypdy. Aý, gudy, bolmasa sen düşündir. Näme meni beýle kösäp otyrsyňyz? Tylla daýza Halyň ýüzüni dyrmap oturyşyna seslendi.
Wah. Günämizi Hudaý geçirsin welin, bir etmesiz işe edendiris Güllerguda. Woý, ilden çykyp näme etme siz iş etdiňiz gyz?
Men-ä nähili düşündirjegimem bilemok welin guda, soňuny hernä Alla oň etsin-dä.
Aýdyň-a aýtjak bolsaňyz, meň ýeke gyzyma näme etdiňiz?
Eden işimiz guda, körpämiz üçin söz aýdyp, ulymyzyň toýuny tutduk. Waýy, näme üçin beýtdiňiz, janguda, beýtmek size nämä gerek boldy? Tylla gudaň ýerine Selbi ysgynsyz seslendi. Eje jan,
bular biziň naçar bolanymyz üçin şeýtdiler.
Tyllaguda jan dogan, bize düşündiriň, näme üçin beýtdiňiz? Öň uly ogluňyz üçin söz aýdaýsaňyz bolmadymy?
Uly oglumyz Guda öň öýlenip aýrylyşan garyndaşlarymyzyň biriniň gyzyny öýertdik. Ýöne oň bilen sulhy alyşmadymy nämemi az salymdanam aýrylyşdy. Telpek agan ady bar. Telpek agany bolsa Boý gyzyň berilmejegini her kes bilýär. Töwekgellige ýüz urmaly bolduk. Bizde başga çykalga galmady guda. Indem näme, boljak iş-ä boldy. Nähili düşünişmeli, nähili ylalaşmaly bolsa, biz taýyn.
Ene bir hili elewredi. Bir gujagynda ýatan gyzyna, biram töweregindäki adamlara nemli gözlerini aýlap, näme jogap berjegini bilmän ýaýdandy. Töweregindäkileň ýerli-ýerden Ilçilikde her hili ýagdaý bolýar. Eger mümkin bolsa, düşünişäýiň, ylalaşaýyň diýen sözleri oň kejebesini hasam garjaşdyrdy. Tyllaguda,
bu eden işiňiz birhili öz-ä.
Enäň gowşanyny, belli bir zat pyşgyrman oturanyny synlap oturanynyň arasynda töwellaçylar köpelip ugrady. Ýerli-ýerden akyl satyp, maňza batar-batmaz maslahatlar bermäge durdular. Arka salnyp, ýeňsesine şemal çalan tylla guda bolsa birneme ekezlenip ugrady. Guda jan, onsoňam Il-günüň bor bolgusyz gep-gürrüňem bar. Iliň diline düşenem özüň bolma. Ýersiz ýere ýere sokup, ýerden çykarýalar. Şoň üçinem biziň töwellamyzy alaýsaň diýýäs. Bi ilde ýok zat dälem-ä. Şu oturanlaram şaýatdyr. Gaýraky köçede oturýan Myrat aga-da öý daşa-da gidip oturmaýyn. Dullyegşer goňşymyz Bilbil eje-de iliň oglunyň suratyny görkezip, ýeke dikraryny şeýdip öýerdi. Ikisem allanäme ýaşaşyp ýörler. Ömür uzak, bulaňňam ýaş başlary bar. Belki, Düşünişerler, ysnyşarlar, onsoňam, onsoňam indi boljak iş bolup, suw siňrikden agansoň, ýok!
Gelin kellesini ejesiniň gujagyndan çalasyn göterdi. Sesi ysgynsyzragam bolsa çasly çykdy. Galat!
Hiç hili bolan iş ýok. Nika gyýlanny, ýüzük dakylanny bolan iş hasap edýän bolsaňyz, onda siz gaty ýalňyşýaňyz. Ýalňyz gyzyndan arka tutunan enäň ýüregi birneme giňedi. Kelebiň ujuny ýitiren biçäre ene, gyzynyň gözüniň-ýüzüniň ýaşyny süpürtdi, oň ýüzüne çiňerildi.
Wah-wah gyzym! Seni ýeke günde nä ýagdaýa salypdyrlar? Ýör gideli gyzym. Seň bu ýerde dökjek gözýaşyňa meň o ýerde ýeke özümiň oturyp-oturyp kararym ýetmez. Ýör balam. Eýlügüniňem gepinden-gürrüňinden gaçyp gutulyp bolmaz. Hyzmatymyzdakyny görübermeli borus-da. Ýör gyzym, ýör. Gelin başyny ýaýkady. Ýok eje.
Men gitmäýin. Ene
ýaňadan aşak oturdy. Ýaňadanam töweregindäkilere göz aýlap, gyzyna ýüzlendi. Gyzym,
onda sen bulaň teklibine razy-da? Ýok, eje.
Men-ä hiç zada düşünýän däldirin, balam. Näme soralsa, ýöne ýok diýip otyrsyň. Sen belli bir zat aýt-da! Selbi aýgytly netijä gelen ýaly dikeldi.
Eje, ýagşy niýet bilen gelen ojagymyň duzuny ile gürrüň bolup depeläp gitmäýin. Men bu ýere gitmek üçin gelmedim. Hiç zada akyl ýetirip bilmän oturan iki guda gelne tarap has golaý-golaý süýşdüler. Hany aýt gyzym, seň niýetiň näme? Hernä,
eýgilik bolsun-a, guda. Ýüregim bir zat syzýan ýaly.
Selbi birsalym böwrüni diňläp oturdy. Uzak oturdy. Ol agyr kürtäň aşagynda ýüzüni sallap, barmaklaryndaky kökenli ýüzügine güýmenip, aýtjak bolýan aýgytly sözlerini ýaňadan aňynda birki ýola gaýtalady. Bu oň iň soňky sözi bolmalydy. O sözüň oňlanyljagy-oňlanylmajagam bu wagt gelni gyzyklandyranokdy. Sebäbi ol oň iň soňky gelen netijesi bolmalydy. Şo netije bolsa öz tarapyndan hökman amala aşaýmalydy. Şoň üçinem gelin özüni dürsemelidi. Çekinjeňligi, gerek bolsa, utanç-hyýanam bir ýana zyňmalydy. Selbi näçe tolgunsa-da, özüni parahat alyp barmaga çalyşdy. Siz,
siz maňa dogry düşüniň. Men şul ojaga ömürlik ykbalymy baglamak üçin geldim. Ýöne. Ykbalyma deň şärik boljak ýigit meň ýüregimde arzuwlan ýigidim bolup çykmady. Men nädeýin? Siz menden gaty görmäň. Men öz ýüregimiň kabul etmedik ynsany bilen durmuş gurup, bir işikden girip-çykyp biljek däl. Men şony islämok. Ýöne bolar-bolgusyz gyýbatkeşleň dil çology bolup, yzyma, atam öýüme-de gaýdasym gelenok. Betbagt ogluny bagtly etjek bolup, oda-köze düşüp, Çarpynýan gaýnym boljak bu garra-da dözemok. Ýöne adam şekilli toý tutup, öz göwün arzuwyma ýetesim gelýär. Men öz göwün söýenim bilen bagtly ýaşasym gelýär. Selbi,
ýigidiň suratyny çykaryp, öňünde goýdy.
Ine, maňa şu ýigit gerek. Ýalkasaňyzam, gargasaňyzam, mende başga çykalga ýok. Maňa siziň günäňiz bilen şu güne çenli suratyny gursagymda göterip, ýüregimiň töründen ýer beren ýigidiňiz gerek. Hawa, diňe şo gerek. Nikada şu ýigit bilen gyýylsyn. Toýam şu ýigit bilen täzeden tutulsyn. Maňa bu dünýäde başga hiç zat gerek däl. Ýok, seň o diýeniň bolmaz diýseňizem, Onda ýene bir çykalga bar. Eger-de meň şo diýenim bolmajak bolsa, onda, onda şul ojakdan men, men şoňa-da razy. Galanynam özüňiz görüň. Mende başga çykalga galmady.
Otagyň içine ýene dymyşlyk aralaşdy. Birsalym hiç kimden ses-seda çykmady. Ahyry esli salymdan nämedir bir zatlar kellesinde aýlan, nämedir bir zatlaň pikirini eden gaýyn ene näme üçindir kinaýaly seslendi. Eger
biz razy bolaýanymyzda-da, seň bu şertiňe körpämiz razy bolarmyka?
Selbiň sözi gaty ynamly çykdy. Çagyryň.
Goý gelsin. Göwün beren ýigidimi özüme maýyl edip bilmesem, goý özümden göreýin. Başy gelin kürteli Selbi gyzyň bu sözlerine.

Harby gullukdan on günlük dynç alşa gelen Aşyr bu wagt deň-duşlary bilen saz-söhbet edişip otyrdylar. Seni ejeň çagyrýar diýlenden, ol salymyny bermän çagyrylan ýere geldi. Ol gapydan girenden doňup galdy. Gözlerine ynanmady. Düýşümmükä, huşummyka diýdi. Ýöne bir aýdany,
Sylwi! Bu senmi? Bu nähili beýle boldy? Gözlerime dananamok.
Aşyr! Sylwim!